Ech begréissen Äech ganz recht häerzlech zu dëser neier Episod Filmléift. Wann Äech dëst Format gefällt, dann denkt dach wanschlift drun et ze liken an ze deelen. A wann der ëmmer um neitste Stand wëllt sinn, dann abonnéiert de Kanal. An dëser Episod geet et ëm den zweeten Deel vun der Stephen King Buchverfilmung It. Deen éischten Deel war jo scho mol net schlecht, mee kann deen zweeten do mathalen? Ob deen zweeten Deel da lo genau sou gruseleg a spannend ginn ass ewéi och deen éischten Deel? Jo dat gesitt alles an dëser Episod Filmléift. Bannen deene 27 Joer wou de Losers Club den It besiegt hunn huet sech erëm alles an Derry normaliséiert. Mee elo, ganz genau no 27 Joer, fänken déi Virkommnisser erëm vu vir un. D'Kanner vun deemools sinn elo alleguerten erwuesse ginn an hunn d'Stad verlooss. Bis op de Mike Hanlon, deen ass nach ëmmer an Derry bliwwen. An elo wou Leit erëm spuerlos verschwannen, huet heen de Verdacht, datt de Pennywise erëm zeréck komm ass. Dorops hin rifft hien alleguerten d'Membere vum Losers Club un a seet hinnen, dass se unbedéngt erëm mussen op Derry kommen, fir de Pennywise erëm ze bekämpfen. Allerdéngs huet de Rescht vum Club alles verdrängt, wat deemools geschitt ass an hunn absolut keng Erënnerung méi drun. Dat eenzegt, wat se wëssen, ass, dass et hinnen absolut net wuel derbäi ass, erëm op Derry zeréck ze kommen. Ob si sech elo alleguerten un hire Schwuer vun deemools halen an op Derry zeréck kommen an ob si iwwerhaapt eng Chance géingt de Pennywise hunn, dat geséit alles am Kino bei It Chapter Two. Sou mäin Häerz blutt fir iech dat elo ze soen, mee It, Chapter Two ass leider e komplette Reinfall ginn. De Film huet am Vergläich zum éischten Deel komplett versot. Obwuel de Regisseur deen nämmlechte bliwwen ass, huet een trotzdeem d'Impressioun, dass de Film vun engem komplett anere gemaach gi wier. De Film hëlt sech an éischter Linn guer net méi eescht an et sinn immens vill Comedy-Szenen dran, déi absolut a guer net dra passen. Am éischten Deel war jo och deen een oder deen anere witzege Moment dran, mee am éischten Deel ass domat ni d'Stëmmung gebrach ginn. Déi Szenen hei wierken einfach nëmmen deplacéiert. An doduerch gëtt de Film laang net méi esou onheemlech, wéi ee sech dat gewënscht huet. An domadder gëtt de Film dann och nach extrem langweileg an d'Dréibuch dréit och näischt Guddes méi dozou bäi. Déi ganz Story ass esou oninteressant an konfus geschriwwe ginn, dass et ustrengend gëtt nozekucken. Am éischten Deel ass d'Geschicht komplett linear erzielt ginn. Also kéint een dovunner ausgoen, dass dat am zweeten Deel och de Fall ass. Mee deen zweeten Deel ass asynchron geschriwwe ginn. Esou tauchen ëmmer erëm Réckblende vun deemools op. Dat ass jo engersäits flott, well dann erëm Kanner an der Story optauchen. Mee anerersäits ass déi Geschicht, déi ewe gäre wéilt weidergesinn, einfach kee Schrëtt viru kënnt. Eppes wat dann och nach en immense Kritikpunkt ass, ass dee super schlechte CGI. Ech si jo souwisou ëmmer éischter Fan vu Kostümer oder Animatronics, an dat hätt hei dem Film och immens gutt gedoen. De CGI ass plazeweis wierklech schlecht. An zitt dat Ganzt dann och an d'Lächerlecht. A fir mech hätte verschidde Szenen och iwwerhaapt guer net esou iwwerspëtzt misse sinn. Ganz nom Motto, manner ass heiansdo méi. Un de Schauspiller kann een eigentlech net vill meckeren. Jidderee spillt säi Charakter esou, datt een d'Kanner vum Virgänger wierklech an Erënnerung huet. Also kéint ee scho bal soen, datt de Cast mat Abstand dat Bescht um Film ass. Ob et elo de Bill Skarsgard ass, deen de Pennywise wierklech super gutt spillt an dee ganze Charakter einfach nach op en neie Level bréngt. Oder och den James McAvoy, deen e super Schauspiller ass an och hei de Bill perfekt erëmgëtt a seng Traumae gleefhaft duerstellt. An och mäi Favorit, de Bill Hader, dee wéi dofir gemaach ass de Richie Tozier ze spillen. Mee leider sinn d'Charakteren einfach net gutt geschriwwe ginn. Et huet ee permanent dat Gefill, hei hätt och wierklech kéinte méi dra sinn. De Film leeft nonstop mat ugezungener Handbrems. Et héiert ee jo ëmmer méi, dass Filmer hu nach missen Nodréiaarbechte gemaach ginn. An ech mengen, dat wier hei och passend gewiescht. Ganz vill Zeene waren immens komesch an och deelweis onlogesch geschnidden. Dat ass e bëssi esou, wéi wa se scho beim Schnëtt gemierkt hätten, dass net ëmmer alles passt. An dass se elo nach probéiert hunn ze rette wat nach ze rette war. Ech hu mer jo hei wierklech och keen Oscar-Kandidat erwaart. Mee wann en Horrorfilm weder gruseleg ass nach Spaass mécht, jo da bleift net méi ganz vill iwwereg. Et deet mer selwer immens Leed, ech wollt de Film wierklech gären hunn, mee e mécht et engem verdammt schwéier. Wéi gesäit et bei Iech aus? Huet Iech deen neien It gefall? A sidd Dir iwwerhaapt Fans vun Horrorfilmer? Erzielt mer et dach an de Kommentaren. A wann Der da schonn derbäi sidd, dann denkt wannschlief erëm drun e Like do ze loossen an ze deelen. An an deem Sënn verabschieden ech mech a wënschen Iech dann trotzdeem nach ganz vill Spaass am Kino mat It Chapter Two.